Merba, tfal, għallima u ġenituri, dan huwa dinja waħda live. Jiena Desiree Falzon. Jiena Viktor Falzon.
U aħna l-lema fuq il-programm Dinja Waħda ta' BirdLife Malta immexxi flimkien mad-Direttorat tal-Edukazzjoni. Is-suġġett tal-lum. Suġġett tal-lum huwa s-sensi fin-natura.
Tajjeb. Hemm ħafna xi tgħid imma sintendi fil-ħin limitat li għandna ikollna dejjem noqogħdu fuq biċċa żgħira. Nittrattaw ftit affarijiet biss. Mela kif drajtu issa jekk kunu tridu saqsuna xi ħaġa waqt il-programm għandkom eh, panel fuq il-lemin, għandkom kaxxa bajda fuq il-lemin Q&A, question and answer. Fil-parti tisfel tistgħu tiktbu il-mistoqsijiet. Jekk tixtiequ li nkunu nafu minn intom, Tinsewx tiktbu isimkom. Eh, waqt il-programm nippruvaw inwieġbu l-mistoqsijiet li jkollkom jekk ma jirnexxinniex inwieġbu kollox inwiġbuha fil-bidu tal-programm li ġej. Ġimgħa l-oħra kellna ħafna mistoqsijiet imma naħseb irnexxilna nwiġbuhom kollha. Tajjeb.
Għal dil-ġimgħa naqdu nibdew mill-ewwel bil-programm. Nibdew?
Mhm. Tajjeb, mela ħataraw daqsxejn pawża sakemm niswiċċa l-iskrin.

Ej, ok. All right, tajb. La, zgur? Tajb, tajb, tajb. Ej, ok.
Mela,
Nibdew bl-oġġett misterjuż. Alright, mela, ehm, kif qed nagħmlu s-soltu, għandna dejjem il-parti tal-oġġett misterjuż ehm, li konna ħafna konkorrenza liha, ħafna ehm, twiġibiet interessanti. Din il-ġimgħa eh, bħas-soltu għandna oġġett xi ħaġa minn natura, dettal tiegħu, id-darba m'għandix tkun diffiċli ħafna. Eh, għal-ġimgħa l-oħra kienet iktar diffiċli, il-ġimgħa naħseb għandha tkun straightforward mhux ħażin. Insomma, intom għandkom il-ċans twieġbu, għandkom ftit ħin issamma tistgħu twieġbu daw titatu t-tweġibit tagħkom x'taħsbu li hu matul il-bija tal-programm. Mbagħad it-tweġiba tajba intuha fl-aħħar lejn l-aħħar tal-programm sewwa. Mela ftit iktar ħin. Twiġbiet intom ma tarawhomx mill-ewwel ta' sintendi mhux se nagħtu l-answers u nippubblikawhom mill-bidu ħalli nħallu dak li jkun jaħseb.
All right, dew deħlin it-tweġibiet tajjeb. Okay.
Ok. Mela, kif edna, is-suġġett tal-lum huwa jismu bis-sens. U kif taraw fl-istampa hemm stampa ta' granċ qed jiġu bebbuxu taħt il-baħar, sa naraw għal x'għandu x'jaqsam. Bis-sens aħna s-sensi kulħadd jaf x'inhu huma vera, s-sensi li aħna għandna ħames sensi, għalkemm hawn xi nies jgħidu illi Għandhom iktar, jgħidu sixth sense fil-fatt, iġvera. Għanna l-vista, li bija naraw, għanna għajna, għanna s-smieħ, għanna t-toma, għanna x-xam u għanna l-mess. Ok, fin-natura da sensi jeżistu u koll. U jeżistu u koll uħrajn li kif se naraw u koll. Mus sendurom kolla għax kif edna impossibli durom fil-ftit ħin li għanna. Mela, nistan kun naf, eh, xawu, eh, eh, dak xumajnejn madwar rasek.
Għax minħabba li di fuq is-sensi, xtaqt ngħidilkom li jien dejjem xtaqt ikolli għajnejn madwar rasi. Ħansew ċajnejn mhux biżejjed ġifieri. Li taf għaliex għax bħala teacher tkun tixtieq tara tfal x'inhu ma jagħmlu wara darek. Eh, sewa, eh, tħares lejn sema wkoll tfittex la safar, sa fis-sema. Eh, għaliex lejn ħobb in-natura.
Oh. Ejja, mfejġib ta' dil-idea allura.
Eh, ġibta minn natura, u. Oh. Minn fejn minn. Mill-brimp, għajma, mill-brimp. Eh, ja, zgura, il-brimp, eh, fil-fat għandhom il-brimp, bicċa kbira tal-brimp għandhom tmin għajnejn fil-fat. Mux għandhom mux biss tmin saqajn, ġifiri daw għandhom tmin għajnejn, kif taraw dik l-istampa, għandhom għajnejn anka fuq wara biex jaraw madwarhom. Imma grazzi tal-li interrompejtni ta' eh, ma rix nerġa' nara ħafna. Ejja jibda, ejja.
Insomma, qed nitkellmu fuq l-għajnejn, nibdew bil-vista, u vera hawnhekk għandna stampa ta' ġurat, ġurat kbir dak, jgħidulu l-ġurat tal-eq tar-raba, ehm, mhux xi annimal tal-biża tal li ħafna nies jqogħdu jsejrin sikkina mhux sikkina u jibżgħu minnu ma llum ħa naraw daqsxejn lejn, ħa nħarsu daqsxejn lejn wiċċu, dak il-wiċċ sabiħ. Araw daqsxejn xi ġbil ta' għajn. Rajt li għalkemm qed naraw għajn waħda hemmhekk, Fil-fatt, jekk tħarsu sew mill-viċin lejha, taraw li hi magħmula minn ħafna kikki iktar żgħar hemm speċjalment fil-parti fejn fejn qed ileqq. Dak huma kollha għajnejn żgħar, jiġifieri da f'għajn waħda jkollu eluf ta' għajnejn żgħar. Ta' l-għaġeb, eh, ġifieri mhux xi għan tgħidli allura min jaf kemm jara tajjeb dal-annimal. Mhux li jara tajjeb jew jara mill-bogħod ħafna, li jara l-iktar huwa ċaqliq. Immaġina hekk jekk ħa jara ċaqliqa, jekk ħa jara għasfur ġej għalih, da ħa jarah elf darba, jew min jaf kemm-il elf għajn għandu hemmhekk. Jiġifieri għalihom il-ġurati, iċ-ċaqliq huwa l-iktar importanti għax b'hekk jistgħu jevitaw illi jinqabdu minn xi predatur. Okay? Tajba, tajba. Ġifieri jekk jillendja xi wieħed fuqek mhux għax mhux għax ħaj attakka, probabbli jaħsbek xi zokk għax hu l-ġurati m'għandhomx il-entijiet tajbin ħafna f'għajnejhom, ġifieri ma tantx jafu eżattament jagħrfu ħaġa minn oħra. Imma ċaqli jarawh tajjeb ħafna. Hawnhekk għandna tliet dubbiniet, tisfel isa daqsxejn mir-razza tan-nemus imma mhix. Kif taraw ukoll daw għandhom għajnejhom enormi, alla volja jidher li għandhom żewġ għajnejn imma f'kull waħda minn dawk l-għajnejn hemm eluf ta' dawn l-għajnejn irqaq. Mill-ġdid, dawn huma annimali jiddubinu, annimali li jinqabdu minn ħafna annimali oħra, minn rettili u minn għasafar, u sintendi importanti għalihom illi ma jinqabdux għalhekk dawk l-għajnejn biex jaraw madwarhom. Dan kif tafu huwa mazzarell, dak bl-Ingliż ngħidulu dragonfly, hawn min jgħidlu helicopter ukoll bil-Malti. dan mhux biss dan huwa predatur, ġifieri dan jaqbad annimali oħrajn, ġifieri għandu għajnejh kbar, dan huwa l-iktar annimal fid-dinja li tista' tgħid għandu għajnejn. Għandu mal-20 elf għajn da ġifieri, għara jkollu bżonn ngħidu ċali da, x'kottikata għandu.
Ġifieri dan l-annimal għajnejh għandu bżonnhom mhux biss biex jara, imma wkoll biex joqgħod attent biex ma jinqabadx minn predaturi oħrajn, għax hemm xi għasafar jaqbdu lilu. u hu sintendi jrid jaqbad insetti oħrajn, speċjalment nemus, waqt li qed itir irid jaqbadhom, mhux taf xejn irid ikollu għajnejh tajbin, fir-ritratt tal-lemin qiegħed itir. Għan niġu għal tip ta' għajn oħra, del għajnejn daqsxejn jixbħu iktar minn ta' lil tagħna, mhux għax għajnejn aħna miksijin bil-ġilda, imma għax dan mhux magħmul minn eluf ta' għajnejn bħall-insetti, dan huwa kamaleonti kif Jarfu kulħadd u vera. U kulħadd jiskanta b'dik il-lajn issa tikka ehm, dik propjant għajn hija kbira ma ehm, mottija ħafna minna mottija bil-ġilda u l-ġilda li tkun kamuflaġġ ukoll. U juhu ma jagħmel jittawwal minn dik it-toqba żejra. Midder għandu vista tajba mhux ħażin, għandu lenti tajba fajnek mhux ħażin. Il-fors u jekk jaqbad id-dubbin. U jara daqsxejn il-bot mhux ħażin ukoll. L-ma li għandhom strambi lajnejn huwa li kapaċi jħares 'il fuq u 'l isfel, quddiem u lura u la ġenba u waħda 'l hawn u l-oħra 'l hemm, mingħajr ma jkollu għalfejn joqgħod idawwar rasu biex hu ma jiċċaqlaqx, biex xi predatur jaħsbu zokk u ma jindunax li qiegħed hemm. U fl-istess ħin dan ikun qed jara d-dinja kollha ta' madwaru. X'vantaġġ hu? Hawnhekk qed nirfinaw, eh, l-vista kull ma jmur iktar qed naraw annimali li għandhom vista tajba. Dan hija waħda mill-aħjar visti, eh, mill-aħjar għajnejn, dan huwa għajn ta' qattus, Fil-fatt l-għajn tal-qattus kif kulħadd jaf għandha dik is-slitt hux vera il-ħabba mhux tonda imma tkun eh, dejqa tkun isu l-għajn hekk. Daka minħabba li lajn tant hija sensittiva, tant jidħol dawl fiha, li lajn il-xemx tagħmilha l-ħsara lajn jekk tikun miftuħa kollha dik il-ħabba. Allura matul il-ġurnata lajn tal-qattus tidjieq ħafna u kull ma jibqa' dik is-slit żejra minn fejn jidħol biżejjed Dawl s'intendi mbagħad flaxija u bil-lejl fejn il-biċċa l-kbira tal-qtates, speċjalment il-qtates fis-selvaġġ, joħorġu jikkaċċjaw, l-għajn tinfetaħ, il-ħabba tinfetaħ ħafna biex jidħol kemm jista' jkun dawl. Hawnhekk għandna annimal ieħor li jekk taraw għajnu wkoll tixbaħ daqsxejn lil tal-qattus. Fil-fatt dan huwa serp kif jidher mill-istampa, u fil-fatt ngħidulu qattus bil-Malti anke bl-Ingliż jgħidulu cat snake. U jgħidulu cat snake mhux għax jaqbad il-qtates, jgħidulu cat snake proprju għax għandu għajnu bħal tal-qattus. Dan huwa serp li iktar joħroġ iktar joħroġ fil-għaxija dan jew bil-lejl jikkaċċja, allura għajnejh huma sensittivi iktar minn ta' sriep oħrajn. U niġu fil-quċċata tal-għajnejn, dawn huma l-iktar għajnejn tajbin fid-dinja, fid-dinja tal-annimali, l-iktar l-iktar eh, għajnejn żviluppati u tajbin u ċari huma l-għajnejn tal-asafar. Speċjalment asafar tal-priża bħal huwa dan il dan is-seqer, dan l-Ispanjolet. Dana għajnejh fil-fatt jidru li kemm huma kbar u ġfera. Tant huma tajbin illi dan kapaċi jara l-priża tiegħu minn waqt li jkun qed itir. Dana l-priża tiegħu jaraha. Da tkun xi gremxula, da ma jaqbadx xi nagħġa ta' jew xi mogħża, dan għasfur żgħir. U l-priża tiegħu xi gremxula jew xi jew xi dudu, irid jara mill-għoli ġo xi għalqa isfel għal dak il-ħaxix niexef u kif tafu l-gremxul jaf ikun kamuflaġġd ukoll, ara kif jirnexxilu jara minn dak l-għoli, da jkun qed itir ukoll. Ġifieri mhux xi xejn ikollok għajnejk. Ta' seqer?
Mhux għax jgħidu għajnejn ta' seqer għax huma għajnejn vera tajbin ħafna. La safar kollha tista' tgħid jaraw tajjeb, oħrajn jaraw minn aħjar minn oħrajn. Dan huwa qert in-naħa li jgħidulu u kif qed taraw da tant jara tajjeb li jinset kapaċi jaqbdu anke mill-ajru. Eh, issa, sintendi mux l-annimali kollha għandhom għajnejhom daqshekk tajbin, hawnhekk għan nerġgħu lura daqsxejn lejn għajnej li ma tantx ma tantx huma daqshekk tajbin, però però huma biżejjed biex dal-annimali jkunu jistgħu jgħixu fl-ambjent fejn jgħixu dan jgħidulu busuf, dan huwa qisu ħanex illi jgħix fil-baħar. U dan għajnejh mhux li huma tajbin ħafna għajnejh huma biżejjed biex jara fid-dawl mid-dlam. Mhux hekk jiġifieri jkun jaf jekk hemm xi xi blata jidħol taħtha għad-dlam u jkun jaf jekk ġej xi annimal forsi għalih jgħattih jagħmillu d-dell u dan l-annimal ikun jista' jistaħba jew joħroġ il-defences. Dan ara dal-busuf qed tinnutaw ara ħa nerġa' mmur lura. Hawnhekk għandu dak il-ħafna suf qiegħed ġewwa, hawnhekk ħareġ dak il-ħafna suf abjad. Dik hija difiża, dak is-suf fil-fatt iniggħes ħafna. Daka mid-dehra meta rsaqna lejh biex neħdulu r-ritratt induna bina u ħareġ id-defences malajr biex jurina li ej ersqu le żommu żommu d-distanza. Induna bina naħseb għax tfajna d-dell fuq. Żgur mela. Ħabba li hu jara fid-dawl. Eżatt. Eżatt, eżatt.
Mhm. Ħanibqgħu niżlin daqsxejn fuq l-iskala tal-vista, mbagħad hemm annimali jekk il-busuf jara fid-dawl mid-dlam, u mbagħad hemm annimali li ma jaraw xejn, huma għomja għal kollox. Dan huwa tip ta' ħanżir l-art, bħal dak li naraw taħt il-qsar jekk fl-umdità dak li jsiru ballun. Ok, però dan il-ħanżir l-art mhux dak li naraw ġod djar, dan huwa speċi li jgħix ġolerien Jgħix fid-dlam ċappa, u fejn hemm dlam ċappa bin-nhar u bil-lejl, bħal huma l-għerien, l-annimali m'għandhom bżonn, hemm annimali li li tilfu l-vista għal kollox. Dak meħud bil-flash naħseb għalhekk qiegħed imdawwar. Eh, żgur, żgur, dak ir-ritratt ġon ħadu bil-flash għalhekk għax kieku dlam ċappa. Ok, issa qed insemmu l-erien hemm annimal ieħor li jorqod fl-erien u nassoċjaw mal-erien li huwa l-farfett il-lejl. Kif taraw, għandu għajnejh iż-żgħar, issa l-farfetti lejh, ħafna nies għandu għandu l-fama tal-farfetti lejh li li ma jarax. Fil-fatt anke bl-Ingliż jgħidu as blind as a bat. Mhux vera. Fil-fatt mhux vera, il-farfetti lejh jara. Mhux li jużhom ħafna għajnejh, fil-fatt għajnejh żgħar ħafna u mhux li huma xi tajbin ħafna, imma jużhom, jara bihom mhux ma jarax. Imma li jara li juża żgur, Huma dak il-par widnejn, tara fuq wiċċu x'żewġ widnejn għandu, dawk huma s-sens prinċipali tal-farfetti lejl. Il-farfetti lejl tista' tgħid qisu jara b'widnejh. X'irridu ngħidu biha jara b'widnejh? Għax il-farfetti lejl għandu trikk, dak li ngħidulu echolocation. Ok, l-echolocation tfisser dal-farfetti li waqt li qed itir jagħmel tisfir irqiq, isaffar, tantu rqiq din l-tisfir li aħna ma nisimgħux, tisfira rqiq ħafna floli, immu jismagħha għalhekk għandu dak il-wednejn speċjali u dak it-tisfir meta jkun meta jaħbat mal-ħitan il-ħoss jew jaħbat ma' xi ħaġa, jerġa' jiġi lura u l-farfett li lejl jisma' l-echo ta' dik it-tisfira li jkun għamel u b'hekk ikun jaf x'hemm madwaru. Widnejh joħolqulu stampa ta' x'hemm madwaru, anke fid-dlam ċappa, u tant huma tajbin li kapaċi b'tisfira jinduna li hemm anke insett qed itir, da f'nofs il-lejl, fid-dlam ċappa, u mhux itir biss imma jkun jista' jersaq lejh u jaqbdu. Issa hawnhekk għandna biċċa filmat żgħira biex naraw. Zom daxi. Rissa minn dik il-belt. Ok, ah, yes, sir.
Dak huwa bat detector u Dak huwa, eħe, dak huwa bat detector, dak huwa strument, qisu gadget, biex inti tkun tista' nisimgħu dak pespis li jagħmlu l-frifet il-lejl, nkunu nistgħu nisimgħuh aħna, jbaxxi, qisu biex ngħidlek ibaxxilu s-sound, b'mod li aħna nkunu nistgħu nisimgħuh. U bis-saħħa ta' dan il-gadget inti tkun tista' tkun taf, anke tagħraf x'tipi ta' frifet il-lejl hemm iduru madwarek. Ħa nkompluh daqsxejn dal-filmat, ta.
Bħalissa ħerġin għadhom għalhekk għadu daqsxejn dawl. Da slow motion qiegħed.
Tu għamil kutrum bajsa. Probabli jew ħabat xi ħrija di. Għalissa u għafrijiet. Ara kemm irid ikun tajjeb l-ecolocation. Dak li qed jidla meka dak hemm niżlet. Mela, mela, mela. Dak hemm niżlet ix-xemx. it-trick tal-echolocation u dan it-trick jikkopjawh ukoll annimali differenti għal kollox id-denfil. Id-denfil huwa annimali jgħix fil-baħar, sintendi m'għandux il-widnejn kif x'għamil.
Għax qed nsemmu li widnejn nafu li jagħmel l-echolocation ma ġiħelu bihom. Ma jużax dak il-widnejn għal ħaret għal widnejn hekk min jafa' kemm iperprulu kieku fil-baħar. Għandu widnejn, però l-widnejn tiegħu huma toqba' sejra wara wara għajnejh. Però d-denfil iktar milli juża l-widnejn juża ukoll kif għedna l-echolocation u l-echolocation ikun qed jagħmel ishom squeaks irqaq ukoll li jkunu għoljin ħafna aħna bilkemm nistgħu nisimgħuhom. Okay? U juża l-istess jekk jaħbtu ma' xi ħaġa, jaħbtu ma' ħut taħt l-ilma u jiġu lura lejh, jaħbtulu ma' xeda, u xeda għandu huwa speċjali li għandhom xi il-vibrations. Il-vibrations jinġabru fil-xeda tiegħu u jaddu għal-moħħu, bekk ikun jaf id-denfil li x'hemm quddiemu u x'hemm madwaru. Dan jikkaċċjaw anke bil-lejl fid-dlam ċappa u ġifieri l-echolocation tgħinhom ħafna f'dik il-ħaġa wkoll. Allura l-ħut ukoll jagħmel l-echolocation peress li qiegħed fil-baħar? Eħe, l-ewwel nett tajjeb ngħidu li d-denfin mhux ħuta sewwa, huwa mammiferu bħalna. Però l-ħut, eħe, grazzi talli qed tfakkarni. Il-ħut ukoll jisma' Ukoll il-widnejn tiegħu ma jidhrux, għandu għadma speċjali wara x'imkien wara għajnejh, dik isu x'imkien f'dawn l-inħawi ta' hawnhekk, illi jisma' x'hemm madwaru u jħoss ukoll il-preżenza ta' affarijiet oħrajn. Ok? Għandu sens ieħor dak li ngħidulu l-lateral line, dak il-linja li jkollu ma' ġenbhom, ħafna mill-ħut tarawhielhom ċara din. Ok? U dak iħoss ukoll, dak ikun qisu Groove qisu kanal, żgħir, eħe, u fih ikun mimli ħafna qishom xar irqieq, jekk ikun hemm ċaqliq fl-ilma, il-ħuta tkun tista' tinduna x'hemm madwarha, x'hemm madwarha fl-ilma. Issa tgħid li l-ħut jitkellem. Il-ħut ma jitkellimx, però hemm ħut jagħmel ħsejjes u hawnhekk għandna eżempju ta' waħda minnhom ara. Dan ngħidulu biss dikunta komuni f'Malta u koll, ġifiri naħadni għajn tuffiħa u fil-bax ħafna. Ok, għanda dak il-isom ġwina ħmal ġemp dak il-kulur vera sabiħ, ma minn barra l-ġmil taħħa u d-dera stramba taħħa din il-ħuta għanda u koll ħaġa stramba x'tagħmel il-ħoss. Isimgħu sew. Isimgħu sew.
Smajtuhom? X'ħoss Trump hu? Dik probabbli aħna rsaqnila viċin wis u sa qed tgħidilna isma' żommu d-distanza żommu d-distanza tagħkom. Nerġa' nisimgħu.
Kemmi tajba. Igor, igor, daqxejn, u. Eh, eh, kif, kif naraw, vera, meta ninsemmu smieħ ma jfissirx li hemm il-widnejn jidru fuq barra dejjem bil-fors bħalna fil-mammiferi, per eżempju, il-gremxul, il-rettili, jisimgħu, il-biċċa kbira minnhom jisimgħu, u widnejhom kull ma jitoqba fuq il fuq wara ġeneralment fiċin tajnihom kif tidher dil-gremxula sabiħa. L-istess ukoll la safar, vera, la safar jisimgħu taħseb des, Bil-fors, dak l-għanja kollha kellha min se joqgħod jismagħhom. Aħna nisimgħu anke huma kif nafu la safa. Mhux għalina jkunu qed jgħannu u jpessu jsaffru ta' għalihom biex jagħtu messaġġi xulxin. U se nteddi jekk inti tisma' rid kollok il-widnejn. Il-widnejn ta' la safar ukoll qegħdin fl-inħawi ta' wara l-għajnejn u mgħottin bil-rix u kull ma hi isa toqba, isa parti mill-ġilda speċjali. Okay? Anka l-insetti jisimgħu. Anzi l-insetti għandhom xi erba' tipi differenti li mod kif jirnexxilhom eh, jisimgħu mhux se nidħlu fihom illum, naraw biss wieħed minnhom dan jgħidulu buqrun fejn taħseb li qegħdin widnej ta' din. Jien naf fuq il-qrun għax jekk jgħidulu buqrun mhux qed naraw id-nejn jien. Mhux eżatt, dan hawn id-nejn qegħdin fuq il-kubtej. Ġifieri jekk jekk joqgħod għall-kubtej ma jismax. Eh, naħseb eħek, irid jala u dejh, irid jinżel arkub tejh. Da sintendi juża ehm, l-annimali, dan l-annimali juża l-widnejh, dawk il-widnejh speċjali, għax dawn huma annimali li jagħmlu ħafna ħsejjes biex jikkomunikaw ma' xulxin, jagħmlu l-istorbi, jagħmlu dak ngħidulu isu chirping, hawnhekk naħseb dal-ħoss. Ehm, Naħseb dan mm. ħoss kulħadd jarfu ġvera.
Kemm inħobbu dal-ħoss. Irraqqadni. Il-ħoss tas-sajf ta' bil-lejl. Tkwa l-grillu. Il-grillu, dak ikun qed jagħmlu.
U biex jisimgħu l-xulxin, irridu l-widnejn, mhux vera. Ok. Ok, niġu għal sens ieħor, jew kellha l-inqas is-sens fuq dawn l-annimali differenti ħafna minn tagħna. Dan huwa żewġ insetti u qed nirreferi għal dawk l-antenni li għandhom fuq rashom tax-xellukija baħrija, issa wara għanjixfa, u tal-lemin huwa jgħidulu soldat, huwa insett ukoll mit-tip mill-razza tal-bugs. L-antenni għandhom ħafna sensi fuqhom, jużawhom biex jixommu, jużawhom biex jisimgħu u jużawhom biex iħossu madwarhom ukoll x'hemm fl-arja, ok? Għadhom qed jiġu studjati dak il-baħrija tax-xellug jidher li huwa raġel għax l-antenni tiegħu huma qishom pjuma, qishom rixa, tan-nisa jkunu qishom ħajta minħabba li n-nisa jagħtu isa fwieħa il-baħrijiet il fwieħa u l-irġiel biex ikun jistgħu jxommu dik il-fwieħa u jindunaw li hemm xi għarusa viċin għandhom bżonn antenni komplikati ħafna kif jidher fl-istampa. Ok, hawnhekk għandna żewġ insetti oħrajn qed jużaw l-antenni dan huwa nemel. Sa ma jitbewsu.
in-nemla tal-lemin jidher li għandha daqsxejn problema għax fil-fatt ma kinitx qiegħda tiċċaqlaq ma nafx forsi kellha xi accident u n-nemla tax-xelluk li hija oħta qiegħda ġiet ħdejha u qiegħda tmissa bl-antenni bi ta' tmissa bl-antenni tkun qed titgħallem dik in-nemla. Hijiex oħta hix minn tal-familja tagħha, x'inhi tagħmel forsi xi problema għandha, ikunu qed jikkomunikaw u forsi bis-saħħa tiegħek tkun tista' tgħinha. jew forsi tkun tista' ġġib il sħaba biex iġorruha jew xi ħaġa jekk tkun se tmut u mbagħad ħaġa oħra. L-antenni ġifieri jintużaw ħafna ħafna importanti fil-annimali. Hawnhekk għandna ftit nemel ara qegħdin bi slow motion ara meta jiltaqgħu. Però imissu l-antenni ħin kollu. Ċekkjaw ux tal-istess razza, tal-istess bejta. U fl-istess ħin ara qed imissu l-antenni mal-art u ma' mixin. għax hemmhekk ikun hemm ir-riħa li huma jħallu biex ir-rotta jsibuha ħalli ma jintilfux ara żewġ nemel iltaqgħu hemm, missu daqsxejn l-antenni, u rajt inti oħti jiena oħtok u nibqgħu sejrin. L-insetti interessanti immens, eh? U laqgħet nitkellmu fuq l-antenni muri daqsxejn fil-baħar fejn hemm annimali oħra bl-antenni, hawnhekk għandna ehm, gamblu fuq ix-xelluk u granċ tal-bebbuxu fuq il-lemin. Dawk l-antenni twal juru ħafna li dal-annimal jużawhom dawk l-antenni biex jitemu l-ilma u jkunu jafu hemm x'viċin il-ħaxix li jħobbu jiekli jqogħdu jqaxxu. Okay? Huwa il-mod kif huma jindunaw bid-dinja ta' madwarhom. Hawnhekk eh, qed nitkellmu fuq oh, toma. ġejna lejn annimal li jiġbaħ xejn iktar minna mill-insetti dan huwa mammifera dan huwa ehm, fenek fil-fatt ta' dużejr dan u qed naraw qed itieq l-istess fenek da fil-fatt qiegħed itiehem fuq ix-xelluk pjanta u fuq il-lemin qed itiehem pjanta oħra. Naħseb tax-xelluk toġbu iktar għax isu qed qarras wiċċu.
Tal-lemin, jgħajnih, iva. tgħid mm, għandha toma daqsxejn qarsa di min jafu. Dan il-sienu miti hemm bħal ma ntemu aħna kważi tista' tgħid. Eh, issa hawnhekk hawn inset li daw kol itiem, u hawnhekk mhux blantenni qed itihom dal-farfett itiem b'saqajh. Wow!
Saqaj truf ta' saqajh dan għandu għandu taste buds, ġifieri jista' jtiem dal-farfett Kif jillandja, Il-friefet kif jillandjaw fuq pjanta, fuq werqa, ikunu jistgħu jgħidu dik il-werqa, dik il-pjanta, hijiex tajba, hijiex il-pjanta tajba biex ibidu fuqha. Fil-fatt, kif taraw dal-farfett, anzi dil-farfetta, qiegħda tbid għax niżlet fuq werqa ta' pjanta li hija korretta, hija tajba, għax il-caterpillars tagħha ma jiklux kull tip ta' weraq. Il-friefet għandhom il-preferenzi. U hawnhekk fil-fatt dak il-bajd imbagħad jibda jfaqqas U l-caterpillars kif joħorġu għandhom il-pranzu fuq xiex jibdew jieklu. Qed insemmu eh, qed insemmu hmm. t-toma u qed insemmu x-xam, mhux vera, hmm. fil-fatt dawn huma żewġ ehm, sensi illi jixxiebħu ħafna, ix-xam ehm, ehm, għandu x'jaqsam ħafna mat-toma, fil-fatt kif tafu meta jkollok rieħ ver, jkollok imniħrek imblukkat, Xej, qas inti hemm xej. Ma tkun qed ittiehem xej din l-istampa daqsxejn fani hawnhekk qed turina tifla qed tikol il-kibils tal-qattus. U l-qattus donnu ma tħax gost. Bla ma qed kerra.
Bla ma qed tinduna nagħmel li qed tikol xi ċereali naħseb. Xi Cheetos. Xejn ma jkollok toma ta' xejn. Hawnhekk ah, għandna l-perċin ah. mes ta' xam, eh, il-kelb. Da jismu Scooby Doo. Eh, eh, grazzi tal-li derenna fil-programm. Il-klieb għandhom dak l-imneħer twil u dak l-imneħer twil huwa sinjal li hemm ġewwa s-sens tagħhom huwa kbir, s-sens tax-xamm huwa kbir ħafna, jgħidu li l-klieb ixommu erbgħin darba daqs il-bniedem, jiġifieri dawn jgħixu f'dinja ta' rwejjaħ il-klieb. Il-klieb aħjar aħjar kelb agħma milli kelb ma jxommx għax Il-sens tant huwa importanti l-kelb għalih. Fatt hemm xi klieb li mrobbin il-bniedem rabba razez biex jiġu qishom babies tan-nies li kollhom imnieħer mgħaffeġ dawk ibatu għaliex huma mur fin-natura li kollhom nieħru twil. Il-wolf fin-nieħru twil minn fejn ġew il-klieb kollha wara. Għalhekk jiżviluppaw ċertu problemi hemmhekk. Hija veru.
Fil-għasafar is-sens tax-xamm ma tantx huwa ma tantx huwa komuni, però hemm xi għasafar li jxommu li jxommu ħafna. Da fuq ix-xelluk u l-lemi hawnhekk għandna żewġ eżempji ta' żewġ għasafar li s-sens tax-xamm tagħhom huwa b'saħħtu mhux ħażin. U hawn mhux ħażin għandna vulture hemmhekk illi dan juża l-mifsejħ biex ixomm xi riħa ta' xi annimal mejjet li jkun qiegħed 'il bogħod, kif tafu l-vultures jieklu, huma scavengers, jieklu ftalijiet ta' xi annimali li jkunu mietu, jagħmlu servizz tajjeb għax ineħħu dawn l-affarijiet mill-kampanja. U fuq il-lemin għandna tajra tal-baħar jgħidulha ċiefa. Dik ta' wkoll iċ-ċief ixomm ħafna u juża mnifsejh biex ikun jaf fuq il-baħar 'il bogħod anke kilometri 'l bogħod hemm xi ħaġa fil-wiċċ qed tifflowtja xi biċċa, xi fdal ta' annimal illi jkun jista' imur u jtella' minnu jew kellha xi ħut li qiegħed fil-wiċċ. Dik hija ċ-ċiefa, hemm għasfur sabiħ, mir-razza tal-albatros dak. Kif nafu wkoll kif rajna fl-episodju fejn tkellimna fuq il-pollination u d-dakra, l-insetti wkoll ixommu l-pollen għax il-pollen tal-fjuri għandu riħa biex jiġbidhom lejh ħalli jkunu jistgħu jieklu u jieklu minnu u fl-istess ħin idakkru l-pjanta. Imbagħad għandna annimal li miskin ma tantx nagħtu kasu dan il-bebbuxu li fuq dawk it-tentakli, fuq dawk it-tentakli fejn għandu ehm, dak il-famuż għalihom, ok, dak għandu ta' fuq, lil dak il-par ta' fuq għandu l-vista, fuq il-ponot tagħhom għandhom għajnejh, hu jħoss fihom, sintendi, għax kif tafu naħseb jekk jekk tmisshomlu jew jekk imisshom ma' x'imkien jinġibdu 'l ġewwa. Sintendi, m'għandniex noqogħdu nagħmluha din għax. Le, miskin, għax kull darba qiegħda hija tfixklu, hux vera? U dawk iż-żewġ tentakli qosra t'isfel daqq fihom għandu sensi oħrajn, jista' jtiehem, jista' jxomm u sintendi jmiss ħalli jkun jaf fejn hu għaddej. Dan ar-ritratt ukoll ittieħed bil-flash għax dan jkunu għaddejjin fid-dlam ċappa Huma xorta fidla mċappa jkunu jistgħu jindunaw madwarhom x'hemm. Mhux talli hekk, talli s-sens tax-xamm, intom tafu li l-bebbux huwa u miexi jħalli warajh dik il-linja qisha tleqq hekk, dak jkun qisu likwidu biex ikun jista' jislajdja minn fuqu mingħajr ma jweġġa'. Meta imbagħad ikun lest, ikun xeba' jfittex jiekol weraq u jrid imur lura minn fejn kien mistoħbi ħalli matul il-ġurnata ikun għad-dell u għall-irdoss ikun qiegħed moħbi, jerġa' jmur lura, ixomm il-passaġġ li jkun ħalla hu u jkun jista' jerġa' jsib it-triq lura, ir-rotta lura minn fejn jkun telaq. Għax ikun qed iħosshom bil-feelers ta' taħt. Eżatt, eżatt, għax ixomm jinduna bihom. Okay? Hawnhekk għandna xi ħaġa interessanti fuq xi safar, la safar mul qarhom, aħna naħsbu li mul qarhom ma jħoss, għax isu jiġi naħsbu xi toothpick jew xi ħaġa tal-injam. U veru xejn, għal għasafar, speċjalment għasafar, illi jużaw munqarhom biex inaqqru minn ġol ilma u qed ifittxu l-ikel dak minn ġol ilma kif qed jagħmel kif qed jagħmel dal-bekkaċċ hawnhekk, dan l-ikel tiegħu waqas jarah, irid iħossu, sorry, u kif iħossu? Iħossu għax it-tarf ta' munqaru huwa sensittiv dez. Ehm, iħoss ġo dak it-tajn, ġo dak il-qalb dak il-ħaxix u żrar tal-ilma. E, dak li qed iħoss, dak li qabad hux annimal jew kellha xi ġebla u jekk jħoss li għandim għalet jitċaqlaq, ċup, itellow, u għem, jiet. Firi naħseb jena mux la safar kolla għandhom din, dawk la safar li jiexu u jiklu mit-tajn. Zgur, għax huma safar li bħalbu fuq li l-inset ħajarawħ, jaqbduħ billi jarawħu, jaqbduħu, kif bħal kif rajna l-ewel dak il-qert il-naħas. Imma safar li jawru ġol ġol ġol ramel u ġol tajn, allura l-priza tagħhom li kell tagħhom mhux qed jarawh huwa moħbija għax qiegħda ġol tajn, għandhom it-tarf ta' mun qarhom Sensittiv ukoll. Hawnhekk x'għandna, hawnhekk għandna isa fuq xi solar bed, din hija wiża, din hija wiża. Qiegħda fuq lampa mixewla, sintendi għal xejn għax taħsbu li qiegħda fuq lampa mixewla, għax il-lampa qed tagħmel is-sħana u x'vera. U din il-wiża dar ritratt ittieħed fil-għodu kmieni. Marra kien għadu l-frisk. Ma kienet minħabba li il-lampa kienet għadha mixewla, għax kienet night light din il-wiza edha s-saxħan zaqqa Ma' lampa mm. tal.
Electric blanket, hey. Għandu daqxejn eħe, sa' kem titla xemx għallim bħal. Ġifiri inti tajt li l-ġilda tal-rettili huwa sensittiva sħana. Hija sensittiva bħal ma hija tagħna, mhux vera ħana nħossu sħana meta tgħidu tmiss, aħna missu mhux bidejna biss il-ġilda tagħna kollha eh, hija s-sens tal- is-sens tal-mess. U da qed nitkellmu fuq il-mess, hawnhekk għandna brimba sabiħa tal-brimba kbira tal-widien jgħidula u qiegħda fuq l-anbuta tagħha kif tagħmlihom li anbut u jekk taraw saqajja qiegħda kollha jmissu ma' waħda mill eh, mill-ponot ta' saqajja qegħdin imissu ma' waħda mill-strands ma' waħda mill-ħjut tal-anbuta. Dik biex kif jillendjala xi insett fuq l-anbuta tagħha eh, u jeħel jien tkun taf eżatt liema liema naħa ta' l-għanqbuta nqabad l-insett, ħalli tmur tiġri għalih u taqbdu qabel ma l-insett jinqalgħalha u jaħerbilha. Hawnhekk miskin għadu kemm qabdet żunżana u kebbitha mill-ewwel ġo l-ħarir. Okay? Mela, pjanta tal-baħar u di. Eh, mela, mux pjanta tal-baħar, ek isa, minni, eh, xsiba xie alga. Ehm, dika fil-fatt huwa annimal, dik jgħidu la artikla, ehm, anemo, anemoni bl-Ingliż, naħseb jekk rajtu l-film Nima, u vera tiftakru dik il-ħuta toqgħod Daka fil-fatt hija annimal, eh, hija annimal differenti ħafna minna u kull waħda minn dawk it-tentakli dak għandha ishom ehm, la barżar irqaq illi jekk jħel annimal, jekk jmiss annimal magħhom, mhm. bħal jellyfish, ux vera, mhm. it-teħxok zejr u l-annimal jekk ikun zejr bizzejiet jipparalizza. U Teka mbagħad ftit ftit jaqa', jaqa' bejn dawk it-tentakli u jiġi ġo ħalqa u tieklu. Ġifieri huwa tħoss ukoll hu. Eħe, issa niġu għal sens illi f'Malta, sorry, illi l-bniedem ma tantx m'għandniex u ma tantx nistgħu nifhmuh, allura qed isir ħafna studju. is-sens kif l-għasafar isibu t-triq. Dawn kif tafu l-għasafar ipassu minn art tal-oħra li ma nafux huwa kif jirnexxilhom dawk il-miljuni ta' għasafar mingħajr mappa, mingħajr kumpass, mingħajr GPS, kif isibu t-triq u ma jintilfux, speċjalment jekk ikunu bejn sema u ilma. Ma ġifieri madwarhom kollox qisu l-istess. għandhom xi sens ġo moħħhom li jurihom minn fejn għandhom jaqdu min jgħid li jużaw ix-xemx, hemm jgħid jużaw il-qamar, hemm jgħid jużaw il-kwiekeb. Forsi jużaw dawn l-affarijiet kollha imma mm, qed isir studju li jidher ċari li l-safar għandhom sens li jurihom is-sense of direction, jifieri jkunu jafu fejn għandhom imorru u li man direzzjoni qegħdin jippuntaw. Għandna sens ieħor hawnhekk illi Aħna m'għandniex speċjali, dan huwa serp, rettilu, dan ma jismax, is-sriep ma tantx għandhom sens tal sens tas-smigħ, iktar iħossu vibrations. Però mbagħad għandhom sens ieħor, taraw ilsienu ħiereġ dak joħroġ joqgħod ilsienu ħiereġ u dieħel mhux biex ibeżżagħna, dak ikun qed iħoss madwaru għax ħdejn ilsienu għandu għandu sens illi jħoss is-sħana jekk ikun hemm xi annimal viċin madwaru s-serp, anke jekk ma jarahx, anke jekk l-annimal ikun qiegħed pereżempju xi xi gremxula jew inkella xi xi xi ġurdien moħbi fil-ħaxix, dak l-ilsien li s-serp ikun qed jitih stampa ta' hemm x'annimal viċin madwaru u jkun qed iħoss it-temperatura tiegħu. Ġifieri anke fid-dlam ċappad hu kapaċi jaqbad. Eh, tajjeb, ġejna l-pjanti għax kien hemm insaqsina fuq il-pjanti. Eh, il-pjanti mm. wkoll iħossu, issa l-pjanti tantu ma differenti mm. minna u mill-annimali li għadna ma nistgħux nifmu sew eżatt sensi kollha tal-pjanti, allura qed isir ħafna ħafna studju fuqhom li ma li huwa żgur huwa li l-pjanti bħala huma living things, iġver affarijiet ħajjin iħossu iħossu d-dinja ta' madwarhom. Hawnhekk pereżempju għandna ehm, dilja tal-eneb U jekk taraw sew, jekk għandkom xi dirja, eh, id-dirja tipproduċi dal ħafna isom eh, xniexel irqaq. Dak ix-xniexel irqaq mhux biex ittella l-weraq fuqhom għall-ewwel, dak ix-xniexel joħorġu biex jekk imissu ma' xi zokk ikunu jistgħu jirrumblaw miegħu ħalli d-dirja tkun tista' xixxeblek u titla'. Issa kif kienu jafu li hemm dak iż-zokk? Sinjali dik il dik il xen il xen il xenxula dik il
Dik il-ħajta, u oh, dik il-ħajta, tendril. Dik il-tendril, grazzi. Dik il-tendril ħasset li hemm xi ħaġa u kif nafu wkoll il-pjanti ehm, ħossu differenza fil-staġuni, ħossu differenza fid-dawl, fit-temperatura, allura għandek sider li fir-rebbija u fis-sajf ikunu mimlijin weraq u fir-rebbija u fil-ħarifa u fix-xitwa iwaqqgħu l-weraq u jorqdu. Kif jafu dan? Xi ħaġa qed iħossu madwarhom, mhux veru, id-differenza. Ok, hawnhekk għandna siġra li xi ħadd żabar xi ferra minn tagħha ehm, u kif tinutaw minna ħireġ qisu kollha. Dik is-siġra isa indunat li għandha ferita hemmhekk u toħroġ dik il-kollha biex tagħlaq il-ferita ħalli ma jkollhiex xi infection. Issa kif tinduna għandha moħħ m'għandhiex moħħ bħal tagħna? Sa fejn nafu aħna l-pjanti ma jħossux imma għadna qegħdin ma jħossux uġieħ. Imma għadna qegħdin infittxu mm. dejjem niskopru affarijiet ġodda. U kif jaf kulħadd il-pjanti huma sensittivi ħafna għad-dawl u kif kif tafu hemm xi fjuri li jiftħu matul il-ġurnata u bil-lejl jgħalqu bħalma qed tagħmel din il-ħaxixa Ingliża. Mm. Jew għax jew inkella x'ikun hemm is-sħab ikun ġej ma' temp. Ħaġa oħra li hemm fuq is-siġar huwa fejn għandek siġar qed jgħixu flimkien hemm xi studju li juri li s-siġar jikkomunikaw anke bl-għeruq. Issa xi jikkomunikaw u kemm u kif u dan għadu għadna ma nafux. Imma jingħad li jikkomunikaw anke jekk ikun hemm xi periklu, jew ikun hemm xi velenu. Imma dan huwa studju li għadu għaddej. U għallum ħa nieqfu hawnhekk, nirringrazzjaw bħas-soltu lin-nies li tawna ħallewna nużaw ir-ritratti tagħhom. U grazzi wkoll lil Steph mill-uffiċċju għall-koordinazzjoni minn tal-BirdLife. Mela għalissa daqshekk. Issa, kellna xi. Iva, kellna, kellna, kellna. Kellna diversi mistoqsijiet, kien hemm ħafna li qatgħu, l-ewwel waħda li qatet kienet Lara G li qaltilna li u ritratt.
X'kienet mela? Lida kien faqqiegħ. Eżatt wara hekk itbinna Isaac, għandu jkun dak itbinna l-ġimgħa l-oħra wkoll, li qalilna eżatt garġi ta' faqqiegħ. L-aħwa, l-aħwa vera, eżatt dak jgidulhom il-garġi. M'għandhomx x'jaqsmu mal-garġi tal-Lhud, dak iqishom fleps, hemm dak iqishom purtieri taħt il-kappell tal-faqqiegħ. Dak qiegħed biex minnhom jitfarfar l-ispori ngħidulhom, iqishom bħal żerriegħa rqiqa li tagħmel il-. Kien hemm min ħaseb li ġwienaħ ta' farfett jew qrol jew ħamiema Jew ġebla taħt l-ilma. Kemm inħobbu naraw it-tweġibiet tagħkom. X'immaġinazzjoni.
Sabiħa. Tajjeb, tajjeb, tajjeb.
Issa, niftakru għadni ġejna għal-loba ta' xqed jgħid, għal-caption. Ok, dik kienet tal-ġimgħa l-oħra hawnhekk kellna fans kollu bebbu xirqiq, u mbagħad żewġ bebbu xi jew tliet oħra aktar kbar minnhom u għedna for u Staqsejnikom x'forsi x'jista' jkun qed jgħidu u kellna xi ħafna tweġibiet, ħafna minnhom għandhom x'jaqsmu mal-coronavirus ukoll, minħabba li hemm ħafna geġbiġija ta' bebbux flimkien. Għażilna waħda minnhom li qaltilna żommu ġiex metri distanza jekk jogħġobkom. Tajjeb, li kien qalitilna Kira Mifsud. mill-iskola primarja tal-Baħrija. Grazzi kulħadd u prosit. Eh, fil-fatt dan mistoqsijiet kif daw il-logħba eh, biex ngħidlek ta' x'qiegħed jgħid ħanibdew inġibuhom fil-magazine il-ħuttafa qed ninnota li joħorġu ħafna mistoqsijiet isaqsu tfal. Iva, nkallum kien ħafna mistoqsijiet u ġibthom fil-fatt naħseb hawn ħafna tfal iħobbu n-natura. Ħafna tfal huma kurjużi għan-natura biex jitalmu. Eh, fil-fatt aħna daw l-affarijiet nippruvaw nwiġbuhom kollha Fil-magazine tagħna li noħorġu kull xahrejn jismu l-Ħuttafa, eh, jekk intom titħajru tidħlu membri, ħafna ħafna mill-tweġibiet fuq in-natura, fuq il-pjanti u l-insetti u l-annimali u l-ambjent tkunu tistgħu toħduhom minn hekk. Ok, tistgħu titlu fil-BirdLife ta' eh, fil-website tal-BirdLife u minn hemmhekk tkunu tistgħu ehm, tissieħbu tissieħbu membri. Eh, issa, il-caption picture għal ġimgħa d-dieħla. Hawnhekk għandna starfish. Ehm, Daka mhux suppost ritratti ta' Malta tinġibu? Ta' natura f'Malta. Mela inti taħseb li star fiex m'għandniex Malta? Mela. Bħal din hekk sabiħa. Mela, mela, mela. Dek mela, dek maħuda eh, fil-baħar madwar Malta, mela dik star fiex hemmhekk qiegħda mqawda mal-blat u għamilni la speech balloon biex naraw intom forsi xtaħsbu li issa qiegħda tgħid, qiegħda mixħuta hemm din istarfix. Fidejkom, insomma, għandkom għandkom sal-ġimgħa d-dieħla
Ibgħatulna l-ideat tagħkom fuq il-formola, issa se ntellgħu dan il-link fuq il-Microsoft Teams page ta' Dinja Waħda. Okay, kemm timlew il-formola u tajdilna aħna nieħdu gost ħafna nirċievu it-tweġibiet tagħkom. Infakkarkom li dik hija l-email tagħkom dinja waħda at birdlifemalta.org u li għandna wkoll Facebook page għal dak li jixtiequ jagħmlu iktar attivitajiet għall-familja. U tinsewx tagħmlulna like jekk jogħġobkom. Mela wasalna fit-tarf u sa naqelbu daqsxejn malajr malajr l-iskrin, sa nwaqqfu ix-sharing u sa naqelbu l-iskrin hawnhekk. Ok, mela, nerġgħu lura. Alina.
Ok. Kemm ngħidulkom Eh, mela, grazzi tal-li segwejtuna, ok, fissem il-BirdLife u fissem dinja wahda, niltaqa nejtulkom, grazzi, ċaw, għadz għal-ġimma.
Bye. Bye bye.